концепцията үлэлээбит кистэлэҥэр киһи механизм баар буолан диэн механизм баар буоллаҕына бу бэйэтэ туох үлэ баҕалаах киһи баар буолбут онно оскуолаҕа бара турахтар ол курдук онон биһиги былаҕаҥҥа механизммыт оскуолаҕа үөрэх ылана Онон бастакытынан мин үөрэх былааныгар бу көрөн баран, бу сахалыы оскуолаларга үөрэх былаанын көрөн баран, төрүт культура чааһын киллэрэр бириэмэтэ хотя бы төрүт культура чааһын эбэн турар билин олохсуох буоллулар. Бастакыттан уон биирис кылааска арылы үөрэх программатыгар киирэр бириэмэтэ варианы оҥороллоругар диэн Дьөрөх министерствотыгар этии киллэриэмэтэ. Аны алыс үрэх класстарга саҥа КГУОС кирбитинэн онну чаас кылааһы таһынан куруһуоктарга бэриллибиттэрэ. Бу үрдээх элбэх чаас Ол онно икки чааһын хайаан даҕаны төрүт культура оҥорон, онно программа оҥорон, онно пособиелары оҥорон обязательнай оҥорорго диэн мин эмиэ этии киллэрэбин начальнай кылаастарга. Уонна буоллаҕына туох диэн буолар иккистэнэн буолбатах оскуолаларга быйыл былааммыт уларыйбыт үһү чааспыт аҕыйаабыт үһү диэн үһү диэнинэн кырдьабын Клуб дьигинэн оскуола бэйэтэ үөрэх планын бэйэтэ быһаарар, ханнык варианныларыгар. Ону инициативалаан төрөппүт комитеттара, төрөппүттэр оскуола бэйэлэрэ учууталлара инициативалаан үөрэх планын чүүрү көрөллөрүгэр бу төрүт культура оскуола институт омуна министерство баҕан бу сыллата үөрэх планын быһаарса кинилэргэ сүбэ биэрэ суох дистанционнай оскуолаҕа барбыта тиийэрбит дистанционнай мунньахтары сүбэлэрин тарайда буоллар диэн уонна төрүт культура институтугар бу сахалыы үөрэтии предметтэрин сахалыы үөрэтии диэн төгүрүччү сылы быһа үлэлиир курстар наадалар кэлэн манна үөрэтэллэригэр математиканы маннык үөрэтиэх хоһо маннык үөрэтиэх хоһо физиканы маннык диэн холобурдаан туран холобур тылга киирдэлэр муннахтына быһыытыах олоҕун буолар

Татарстантан, Башкирияттан дьоннору ыҥыран туран, бу туох Российскай Федерация үөрэҕин министерствотын таһымыгар төрүт оскуолалар сүбэлэрин арыйарга диэн ол оннук инициативанан тахсан атын омуктары хайаан оннук биһиги ол совещанияҕа уларбыты өссө булар эмиэ суох орай баҕар хамсааһын тахсыыта диэн этии киллэриммин ити туохтар августовскай совещаниялар уонна январьскайга бииригэр эмэтэ диэн Билигин былаҕана ВПР диэн эмиэ киирбэт, начальнай класстарга идиэ диэбиппит, о ге диэбиппит, аны ВПР диэн киирэн турар, ол иһин уже оскуола оскуолаларыгар маннык кэпсэтиилэр баран эрэллэр. Оҕолорбут сахалыы үөрэнэн баран ВПР-га туохха ол проверочнай работаҕа үлэлэргэ контрольнай ыыппыттарыгар биһи оҕолорбут мөлтөхтүк үллээбиттэр, нууччалыы тугу да өйдөөбөттөр үһү диэн. Ол иһин төттөрү эмиэ нуучча математиканы алын кылаас сүһүөхтэргэ, алын сүһүөх кылаастарга былаана нууччалыы үөрэтэргэ эмиэ төттөрү бараары гынна. Онон былаана биһаҕаа тиллибиттэргэ мин кыттыһабын. Алын кылаастарга прозрачнай үлэлэри тылбаастыахха наада. Онон документальнай ассоциативна бөлөҕө биһиги көһөрөлөөх этэ. Ону тылбаас наада булаам.

Россия саха сирин сокуоннарын үөрэтэ уонна бэйэтэ дойду дохуотар инициативалыыр кытаанахтык бэлэх баарын тобулла сиэн. Сылга билдэтитэ устар. Аха, бүттэлэрин. Аха. Уонна туох диэн этиэхпин баҕарабын. Бу республикатаах лицейгэ биһис класска киирэргэ математика туох текстэ нууччалыы барар, э, быччалыы буолбакка сахалыы барар. Онон буоллаҕына, төрөппүттэр, интэриэстээх төрөппүттэр оҕолорун, математиканы сахалыы үөрэтэллэрин туохха оскуолаларга ирдииллэр, учууталлартан. Инньэ гынан ити бэйэтин туох эмиэ туох курдук долгун курдук баран иһэр. Онон буоллаҕына, улуустарга баҕар эмиэ лицейдарга, гимназияларга киирэргэ саха тылын экзамен кылынан киллэрдэххэ, баҕар эмиэ итинник улуустарга эмиэ хамсааһын тахсан барарын сөп диэн этиэхпин сөп. Уонна дьоҕур обществоҕа биһиэхэ фестиваль буолар. Дьоҕур обществоны ити истэн билэҕин. Онно буоллаҕына текстар ити холобургутун этэбин. Кэнники кэмҥэ биһиги тылбаастаах текстары биэрэммит. Оҕолорбут бу кэнники быйыл өйдөөн көрбүппүт, оҕолорбут нуччалыы хаҥара турар буола хаалла. Онон биһиги ити дьоҕурбутугар эмиэ үөрүүнүн көрүнүөхпүн наадабытылаах. Саха оҕолоругар фестиваль утарбыт быһыытынан текстпытын эмиэ математиканы